Salam. Meniň adym Egon Çalakýan. Bu gün tutuş siwilizasiýamyzyň ykbaly bilen baglanyşykly gyssagly bildiriş bilen ähli adamzada ýüzlenmek isleýärin. Men ýakynda Nobel komitetiniň we Milli ylymlar akademiýasynyň Waşingtonda geçirilen bilelikdäki ýygnagyna gatnaşanymda, nädogry maglumat we dezinformasiýa meseleleri barada maslahatlaşdym we mundan soňra men şu ýüzlenmäni siziň dykgatyňyza ýetirmegi makul bildim. Meniň üçin bu öwrülişikli pursat boldy. Howanyň üýtgemegi bilen bagly meselelerde ýalan maglumatlaryň näçeräkdigine göz ýetirenim size aşakdaky beýany yglan etmegime itergi berdi. Bu mesele gaty gyssagly bolup, ol planetamyzdaky ähli ýaşaýyş üçin möhüm ähmiýete eýedir. Ilki bilen, sözlerimiň çynlakaýdygyna we dogrudygyna düşünersiňiz diýip, özümi gysgaça tanyşdyraýyn, eger-de araňyzda meni tanamaýanlaryňyz bar bolsa. Men Egon Çelakýan, elementar bölejik fizikasynyň tejribeli fizigi we şol ugurda öňdebaryjy laboratoriýa bolan CERN laboratoriýasy bilen işleýärin. Öň bar bolan, bölejikleri tizlendiriji enjamlardan ep-esli tapawutlanýan, köp energiýasy bolan, täze bölejikleri tizlendiriji, Futuring Collider, FFC-ni döretmegiň çäginde täze tehnologik çözgütleriň işlenip düzülmegine işjeň gatnaşýaryn. Şeýle hem, NISAR atly, NASA-nyň missiýasyna, ýagny Ýer ýüzündäki dürli prosesleri synlamaga mümkinçilik berýän, ultra ýokary ýygylyklarda maglumatlary ýygnaýan ilkinji emeli hemra missiýalaryna gatnaşýaryn. Ol buzluklaryň we buz örtükleriniň hereketleriniň tizliginden başlap, ýer titremeleriniň we wulkanlaryň dinamikasyna çenli maglumatlary öz içine alýar. Şeýle hem, men Halkara aňtaw analitikleri taýýarlamak birleşiginiň işjeň agzasy we halkara salgyt hukugy boýunça hünärmeni. Karýeramda Prezident Nikson we Prezident Forduň ýolbaşçylygyndaky Akjaýyň halkara söwda we maýa goýum syýasaty boýunça Prezident toparynyň salgyt seljeriçisi bolup işledim. şeýle hem Garwardyň hukuk goldaw býurosynyň işgäri we Garward hukuk žurnalynyň redaksiýasynyň agzasydyryn. Soňra Reýgeniň aşhana otagy we Reýgeniň ak jaýynda işledim. Şol ýerde prezident Reýgeniň strategiki goranyş başlangyjy taslamasyna işjeň gatnaşdym. Menjem ABŞ-nyň dört prezidenti bilen işleşdim. Men esasan ABŞ-nyň Massaçusets ştatynyň Kembrij şäherinde ýaşaýaryn. Bu Massaçusets tehnologiýa institutynda instituty we Garward uniwersitetiniň ýerleşýän şäheri bolup, meniň akademiki köklerimiň bar ýeri. Hukuk we fizika ylymlaryndan alan bilimlerim bilen professional karýeramy ýaşlygymdan milli howpsuzlyk, hukuk goraýjy edaralar we akademiýa toparlarynda işläp başladym. Häzirki wagtda meniň professional karýeram Waşington şäherindäki Kapitol depesinde ABŞ-nyň Kongresi we ak jaý üçin federal lobbiýisti bolup işleýärin. Şol bir wagtyň özünde, häzirki işim, howanyň üýtgemegi we milli howpsuzlyk bilen baglanyşykly meselelerinde ünsümi jemleýärin. Planetamyzda howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly aýgytly beýany bermäge ukyplydygymy meniň kwalifikasiýalarym görkezýär. Häzirki wagtda Ýer planetamyz aşa howa we geodinamiki hadysalaryň çalt artmagyny başyndan geçirýändigi belli zat. seýsmiki, wulkan, gidroliki, atmosfera, agyrlyk we termiki anomaliýalaryň sanynda we geriminde ep-esli ösüş bardyr. Mundan başga-da, ýaňy-ýakynda Ýer planetasynyň ähli gabaklarynda howply anomaliýalaryň ýüze çykýandygyny hasaba aldyk. Ýeriň ýadrosynyň adaty bolmadyk ýagdaýda süýşmesi we durnuksyzlaşmagy, planetanyň aýlanmagynyň birdenkä bulaşyk tizlenmesi we aýlanma okunyň üýtgemegi ýaly hadysalar bolup geçýär. Bu ýagdaý magnit meýdanynyň kritiki taýdan gowşamagynyň we atipiki anomaliýalaryň peýda bolmagynyň, şeýle hem atmosferanyň ýokary gatlaklaryndaky düzüminde üýtgeşmeleriň bolup geçmegi bilen hasam güýçlenýär. Bu hadysalar magma kamerasynyň aşa işjeňleşmegi we Ýeriň mantiýa gatlagynda çuň ýer titremeleriniň köpelmegine getirýär. Okeanyň ýyllyk geçirijiligi hem azalýar. Netijede, bütindünýä ummany öwezini dolmak funksiýasyny we sowatmak funksiýalaryny ýitirdi. Bu aladalandyryjy faktorlaryň hemmesi diňe bir zady aňladýar, planetamyz öz-özüni heläk etmek howp astyndadyr we golaýlaşyp gelýän betbagtçylygyň öňüni almak üçin adamzadyň sanlyja ýyly galdy. Häzirki wagtda planetamyz bütin Gün sistemasyndaky her bir planeta hem öz täsirini ýetirýän klimat betbagtçylyklarynyň siklyna girýändir. Bütin Gün sistemasy bu sikla her on iki müň ýylda bir gezek girýär Bu her ýigrimi dört müň ýyldan bu aýlaw, bu sikl iň ýokary intensiwlige eýe bolýandyr. Edil Ýerde bolup geçýän üýtgeşmelere meňzeş özgerişlikler indi Gün sistemasynyň beýleki planetalarynda hem bolup geçýär, ýagny planetalaryň özeninde we geodinamiki gurluşygyndaky üýtgeşmeler bolup, Olarda atmosfera anomaliýalarynyň ösüşini synlamak bolýar. Bu bolsa öz gezeginde Gün ulgamynyň ähli planetalaryna ýetýän täsiriniň daşarky kosmiki täsir sebäplidigini we sikullaryň şol daşarky kosmiki täsir bilen baglanyşyklydygyny aýtmaga mümkinçilik berýär. Ine, häzirki döwürde bolup geçýän bu betbagtçylyklar adamzadyň we planetamyzyň ölümine sebäp bolup biljek gaýtalanýan howa betbagtçylyklarynyň nusgasydyr. Eger-de biz Mars planetasyna seretsek, Ol ýerde hem edil şuňa meňzeş yzygiderlik bilen planetanyň heläkçilikli kybala uçranlygyny ýada salarys. Dostlarym, edil şu esas bilen hem şu gün men size ýüzlenýärin. Planetamyz şu wagta çenli ähli betbagtçylyk sikllaryny ýeňip geçmegi başarandygyna meňzeýär. Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda Ýeriň häzirki sikly ýeňip bilmejekdigine ynanmaga esasymyz bar. Ýok bolmak howpy bilen ýüzbe-ýüz bolmagyňyz esasy sebäbi antropogen faktordyr. Hususan-da, biz adamlar okeanlara garşy uruş alyp barandygymyz sebäp. Gaty köp mukdarda uglewodorod esasly hapalaýjy maddalary bilen okeany zäherledik we okeanyň öz-özüni kadalaşdyryjy ýyllyk geçirijilik ukybyny bilkastlaýyn bozduk. Biziň özümiz, adamlar, okeanymyzy artykmaç endogen ýyllygy atmosfera çykarmak ukybyndan mahrum etdik, ýagny ony möhüm we aýrylmaz işinden kesdik. Şonuň üçin häzirki wagtda Ýeriň çuňlugynda aşa köp weýran ediji endogen energiýasy ýygnanýar. Şu ýygnanan energiýa hem boşamaga howlukýar. Çuňluklarda gulplanan ägirdürli energiýanyň boşamagy Ýeriň ýüzünde hem-de onuň atmosferasynda weýrançylykly netijelere getirer. Bu hadysa edil ene Ýeriň ýa-da ene topragyň soňky ýürek tutmasy diýip pikir edip bileris. Şu aşakdaky sebäplere görä ýokardaky netijelere geldim. Men köp ýyllaryň dowamynda howanyň üýtgemegini öwrendim. Ol howa we tebigy betbagtçylyklaryň güýçlüligini we olaryň arabaglanyşygyny, şeýle hem adam ömrüne ýetirýän zyýanynyň gorkunç ösüşini öwrenmeli boldum. Öz şahsy tejribäme daýanyp, bu temanyň syýasy ýa-da döwlet tarapyndan maliýeleşdirilen akademiki gurşawynda hiç hili gyzyklanma döretmejekdigine gaty gowy düşünip, Meniň bu ýönekeý bolmadyk meselä bolan höwesim has-da artdy. Wagtyň geçmegi bilen, şeýle çylşyrymly we toplumylmy meselä hemmetaraplaýyn düşünmek üçin diňe bir geofizika we astrofizika pudagynda däl, eýsem başga-da birnäçe ýöriteleşdirilen ylmy ugurlarda hem ýakyn hyzmatdaşlygyň zerurlygy barada netijä geldim. Şeýle düşünjä gelmegim bilen, men bu meseläni içgin öwrenmek üçin näderejede çuňňur bilimleriň we çeşmeleriň zerurdygyny tiz baha bermäge mümkinçilik berdi. Gysgaça aýdanymda, global howanyň üýtgemegi ugrunda başarnyk gazanmak üçin ökde hünärmenlerden ýörite bilim gerekdi. Gowy niýetleriniň bardygyna garamazdan, köplenç gapma-garşylyk taraplar arkaly maliýeleşdirilmegi sebäpli, ylmy jemgyýet şeýle kyn bolan meseleleri nädip çözmelidigi barada meselä gezek gelende elmydama agzalrykly ýagdaýda. Şoňa görä-de, şeýle gözleg usuly bilen seredilýän beýle prizma köplenç ylmy derňewiň talaplaryna laýyk gelmeýär. Şeýle soraglar çözmäge bil baglanan ylmy dünýäsi agzaladyr. Hemme zat belli bir dersiň dar bolan çäginde öwrenilýär. Şolar wagtyň özünde bolsa, Ýeriň ähli gabyklarynyň sinhron ýagdaýyndaky anomal durnuksyzlaşmagy we planetamyzyň heläk bolmak howpy baradaky meselesini diňe global dersara çemeleşme arkaly öwrenilip bilner. Ýeke-täk sorag, bu gün biz nädip beýle maksada ýetip bileris? Bu soraga uzak wagtlap men jogap tapyp bilmedim. Has takygy iki müň ýigrimi ikinji ýyla çenli tapmadym. Soň köpden bäri gözläp garaşan jogabym Waşington şäherinde geldi. Iki müň ýigrimi ikinji ýylyň noýabr aýynda meni Waşingtonyň Milli metbugat klubynda ak jaýdan iki blok aralykda ýerleşýän ýerde geçirilen çärä spiker hökmünde çagyrdylar. Bu çäre geosyýasy meselelere bagyşlandy we ABŞ-dan we beýleki ýurtlardan belli halkara gatnaşyklarynyň hünärmenleri gatnaşdy. Hut şu wakada beýleki myhmanlar bilen birlikde çykyş eden Döredijilik jemgyýeti taslamasynyň ABŞ-daky bölüminiň wekilleri tarapyndan howanyň üýtgemegi baradaky howply hasabatyny ilkinji gezek eşitdim. Döredijilik jemgyýetiň wekilleri meniň köp ýyllaryň dowamynda gözleglerimiň we aladalarymyň mowzugy bolan iň derwaýys meseläni çözýän manyly hasabat berdiler. Ýagny, Ýerdäki howa betbagtçylyklarynyň, ýitiliginiň, ýygylygynyň we güýjüniň artmagy barada, hemem nämelere garaşmalydygy barada we meseläni nädip çözmelidigi barada düşündiriş berdiler. Bu doly hasabat bolman, diňe bir gysgaça mazmuny bolsa-da, Men gatnaşyjylaryň çykyşynda eýýäm ýokary ylmy ähmiýeti gördüm. Sebäbi geologiýa, klimatologiýa, seýsmologiýa we beýleki täsin ugurlar boýunça özboluşly ylmy maglumatlary öz içine alýardy ol. Esasanam Ýer planetasynda bolup geçýän prosesleriň dinamikasyny we onuň kosmosda bolup geçýän sikl prosesleri bilen gatnaşygy barada çuňňur geofiziki taýdan derňelipdi. Bu hakykatdanam gaty üýtgeşik we ajaýyp maglumat. Men olaryň ritorikasy bilen gaty gyzyklandym we bu esasanam meniň bu meselä düşünişim bilen laýyk gelýärdi. Ilkinji gezek şunuň ýaly uly göwrümli ylmy işiň ünsüme düşendigini we beýleki meseleler bilen bir hatarda ýokary milli howpsuzlyk meseleleriniňem gozgalandygy meniň hünärimiň çäginde bolandygy üçin meni gaty gyzyklandyrdy we muny bellemek isleýärin. Bu hasabatyň meniň üçin aýratyn ähmiýeti onuň diňe bir planetamyzyň ekosistemasynyň işleýşiniň ýaramazlaşmagynda we howa kataklizmleriniň güýçlenmeginden öňe gidişlik meselesini gozganlygynda bolman, eýsem bu howa hadysalarynyň gutulgysyzlygy we muňa garşy durmagyň ýoluny tapmagyň zerurlygyny nygtaýardy. Bu maglumatlar meniň ünsümi çekdi we men döredijilik jemgyýeti bilen hyzmatdaşlyga başladym. olaryň işlerini, neşirlerini we ylmy bilimlerini öwrenmegimi dowam etdirdim. Iki müň ýigrimi üçünji ýylyň aprelinde men hatda döredijilik jemgyýeti tarapyndan gurnalan Global Krizis çykalga bar atly halkara forumda hormatly myhman hökmünde çykyş hem etdim. Bu konferensiýa dünýäniň bir ýüz elli diline terjime edildi we meni gaty haýran galdyrdy. Mundan başga-da, iki bölümden ybarat bolan uly göwrümli howa hasabatyny seresaplylyk bilen gözden geçirdim. Onuň birinji bölümi Global krizis, halas bolmagymyz agzybirlikdedir diýen halkara forumda hödürlenen, ikinjisi bolsa meniň çykyş eden konferensiýamda boldy. Bu hasabatyň ýokary ylmy derejede diýip hasaplanmagy onuň esasynda geofiziki we astronomiki proseslere çuňňur we düýpli seljermeleriň bolany üçin, şeýle hem planetamyzyň özeninde, ummanda, atmosferada, ýakyn Ýer we kosmosda bolup geçýän üýtgeşmeleriň kanuna laýyklylyklygyny düşündirýändigi sebäplidr. Bu dersara çemeleşme mende uly täsir galdyrdy we bu meniň üçin gaty gymmatly. Hasabatdaky çuňňur işlenen maglumatlar, köp sanly ylmy çeşmeleriň ulanylmagy, argumentleri tassyklaýan yzygiderlik logikasy bilen hödürlenen şeýle hasabatyň döredilmegi alyp barylan ägirt uly halkara yhlaslary barada habar berýändir. Bir gynandyryjy zat bolsa, hasabatyň ylmy dilde däl-de, eýsem umumy jemgyýetçilik dilinde, ýagny halkyň düşünmegi üçin uýgunlaşdyrylan ýönekeý dilde hödürlenendigi. Bu hasabatyň iň möhüm tarapy dersara alymlar topary tarapyndan seresaplylyk bilen taýýarlanan howanyň betbagtçylyklarynyň ösüşiniň matematiki modeli bolup dur. Bu modele görä, iki müň otuz altynjy ýyla çenli Mariana çukur sebitinde ägirt uly magmanyň ýarylmagy we onuň yzyny yzarlap geljek Ýuwaş ummanyna boljak güýçli suw urgusy, ýagny gidroudar netijesinde planetamyzyň atmosferasyny ýitirmek ahtimallygy gaty ýokarydyr. Munuň netijesinde planetamyz Marsa meňzeş jansyz jisime öwrüler. Şeýle hem, geljekki ýedi ýylyň içinde atmosferada we ummanlarda aşa gyzgynlygyň ýokarlanmagy, seýsmiki we wulkan işjeňligiň ýokarlanmagy, tupan we taýfun güýjüniň planetamyzda ýokarlanmagy sebäpli Ýerde ýaşaýşyň çydap bolmajak derejä ýetjekdigi barada sözleri meni gaty gyzyklandyrdy. Köpçülige elýeterli maglumatlara esaslanýan özbaşdak grafiklary gurdum we bu matematiki modeli öwrendim we synagdan geçirdim. Alymlar tarapyndan aýdylan klimat betbagtçylyklarynyň hakyky gerimi, şeýle hem hasaplamalary we olar tarapyndan işlenip düzülen matematiki model bilen baglanyşykly gelen netijelerimiň olaryň sözlerine gabat gelýändigini we olaryň sözleriniň dogrudygyny gördüm. Olaryň gelen netijeleri doly ygtybarly bolup, ynamdar we her kimiň barlap biljek açyk çeşmelerindäki maglumatlaryna esaslanýandyr. Meni iň haýran galdyrýan zat, forumda berlen maglumatlaryň diňe açyk çeşmelerden alynmagy we olar ilkinji bolup bu maglumatlaryň esasynda netijeleri ýygnap, seljerip we netije çykaran adamlar bolandygy. Men henizem olardan öň başga hiç kimiň bu işi ýerine ýetirmedigine gaty geň galýaryn. Jedelsiz subutnamalar Ýerdäki betbagtçylyklaryň çalt ösýändigini we on üç ýylyň içinde planetamyzda ýaşaýşyň galmajakdygyny, bu gynansak-da, bu ykbalyň tutuş adamzat tarapyndan paýlaşyljakdygyny görkezýär. Bu maglumatlar gaty biynjalyklyk döredýär we aslyýetinde şu gün size ýüzlenmegimiň sebäbi hem hut şularda bolup dur. Beýannamamyň düýbüne girmezden ozal, iň möhüm we uly ähmiýete eýe bolan bir wajyp meseläni belläsim gelýär. Aşakdaky soraga ünsüňizi çekmek isleýärin. Hususan-da, döredijilik jemgyýetiniň gatnaşyjylary tarapyndan planetanyň howa landşaftynyň üýtgemeginiň aşa takyk we uly göwrümli suratyna, Şeýle hem, islendik bir häzirki zaman uniwersitetleriniň we döwletleriniň mümkinçiliklerinden ýokary bolan serjermeleriniň çuňlugynyň we takyklygynyň artykmaçlygyna göz ýetireninden soňra logiki sorag ýüze çykýar. Häzirki zaman ylymynyň hem eýe bolmadyk beýle düýpli we giňişleýin bilimlerini ýönekeý meýletinçiler topary nireden alylarka? Bu meseläni öwrenmek bilen içgin gyzyklanyp, döredijilik jemgyýeti taslamasyna gatnaşyjylarynyň arasynda beýleki guramalar bilen birlikde, Alatra atly halkara jemgyýetçilik herekediniň hem bardygyny gördüm. Bu Alatranyň meýletinçileri hem döredijilik jemgyýeti taslamasynyň işjeň gatnaşyjylarydygyny düşündim. Men Alatranyň işlerini we neşirlerini öwrenmäge çümüp, ony içgin öwrenip başladym. Iki müň on dördünji ýyldan bäri Alatranyň howanyň betbagtçylygynyň gutulgysyz ýokarlanmagy we onuň sikl görnüşde geçýändigini gozganyny gördüm. Şeýle-de bolsa, meniň bilşime görä, döredijilik jemgyýeti taslamasy, resmi taýdan, diňe iki müň on dokuzynjy ýylda işläp başlady. Şeýlelik bilen, Alatranyň meýletinçileriniň alyp baran işleri döredijilik jemgyýeti taslamasy üçin düýpli ylmy esaslaryň çeşmesi bolup hyzmat edendigine anyk düşündim. Şonuň üçin ALLATRA-nyň ylmy bilimleriniň dowam etdirilýän we köpçülige ýetirilýän ýeri döredijilik jemgyýeti taslamasynyň giňişliginde bolup dur diýen netijä geldim. Mundan başga-da, ALLATRA herekediniň wekillerine bolan bilimleriň mukdary bilen deňeşdirilende, taslamada köpçülige ýetirilen ylmy maglumatlary aýsbergiň ujuna deňäp bolýar, ýagny ol gaty kiçijikdir. Elbetde, ALLATRA-nyň eýe bolan beýle bilimleriniň gelip çykyşy mende uly bilesigelijiligi döretdi. Bu meseläni içgin öwrenip, bu halkara hereketiň resmi hasaba alynmazyndan has öň, onlarça ýyllap, alymlaryň Dersara jemgyýetiniň eýýäm bilelikde işländigine düşündim. Bu bileleşige dürli alymlaryň hünärmenleri, fizikler, geofizikler, geologlar, taryhçylar, arheologlar, newrofizikler, Hatda syýasy alymlary, dini öwrenýän alymlar, psihologlar, psihiatrlar we beýleki köp sanly dersler boýunça hünärmenler giripdi. Bu alymlar dünýäniň dürli ylmy edaralarynda we barlaghanalarynda işleýärdiler. Olary birleşdiren zat olaryň bilime çyn ýürekden bolan teşnedikleri. Şeýle-de bolsa, akademiki jemgyýetiň senzurasy bilen basyşy sebäpli, köplenç ylmy işlerinde iň möhüm meseleleriň köpüsini çuňňur öwrenmäge mümkinçilik tapmadylar. Şonuň üçin olar taryhymyzy, planetamyzy we umuman jemgyýetimizi öwrenmek üçin dersara tejribe toplap, garaşsyz ýagdaýda işe başladylar. Ylmy dünýä tarapyndan gadagan edilen ýa-da garşy alynmaýan iş teoriýalarynda özlerini çäklendirmediler we erkinlik bilen işlediler. Bu halkara alymlar jemgyýetiniň wekilleri tebigatyň we giňişligiň dürli taraplaryny öwrenmek bilen meşgullandylar we köp sanly ylmy ugurlarda gözleg geçirdiler. Mysal üçin, ownuk bölejik fizikasy, kwantum fizika, ýadro fizikasy, astrofizika, klimatologiýa, paleoklimatologiýa, arheologiýa, geologiýa, geofizika, glasiologiýa, şeýle hem, gerontologiýa, biofizika, sitologiýa we hatda taryh, lingwistika, dini gözlegler, psihofiziologiýa ýaly ugurlarda we başga-da köp ylmy ugurlardadylar. Gözlegleriň dowamynda bu alymlar topary siklik kosmiki faktorlaryň täsiri bilen ýakyn baglanyşyklyklary anyklap, Ýer ýüzünde bolup geçýän çuňňur we yzyna dolanyp bolmajak üýtgeşmeleri ýüze çykardylar. Hususan-da, häzirki zaman alymlary tarapyndan öwrenilmän galan, her on iki müň ýylda bir gezek Ýeriň ýadrosyna täsir etýän kosmiki täsiriň aýratyn görnüşini ýüze çykardylar. Şeýle hem, planetadaky geologiki we howa deňagramlylygyň bozulmagyna şularyň sebäp bolýandygyna göz ýetirdiler. Bu täsir, ýer titremesiniň, wulkanyň atylmasy, tsunami, tupan, suw joşmasynyň, guraklyk we beýleki katastrofiki hadysalaryň sanynyň we güýjüniň köpelmegine sebäp bolup, ýeriň özenini durnuksyzlaşdyrýandyr. Ýakyn geljekde bu betbagtçylyklaryň şeýle bir uly derejä ýetip, infostrukturanyň weýran bolmagyna, adamlaryň köpçülikleýin ölmegine we tut-şadamzat siwilizasiýasynyň ýok bolmagyna sebäp boljakdygyny çakladylar. Elbetde, bu jemgyýete giren alymlar bu hakykaty adamlardan gizläp bilmejekdiklerine düşündiler we adamlar bu barada duýdurmak üçin howsala jaňlaryny kakmalydygyna düşündiler. Şeýle-de bolsa, özlerini we gözleglerini aç-açan yglan edip bilmejekdiklerine gowy düşünýärdiler. Bu diňe bir olaryň durmuşy we kärileri üçin howply bolman, iň esasy zat, resmileşdirilen ylmy bilen aç-açan garşy çyksalar, işlerini ýitirjekdiklerini, şonuň üçin açyşlaryny has giňişleýin öwrenmek üçin zerur laboratoriýalara we enjamlara girip bilmejekdiklerini bilýärdiler. Sistemanyň içinde nähili işleýändigine düşünip, hakykaty aýtsalar, status-kwony goramak we hakykaty halkdan gizlemek isleýän güýçler tarapyndan özlerine azar beriljekdigine we haýbat atyljakdygyna düşünýärdiler. Şonuň üçin bu alymlar işlerini tapgyrlaýyn dowam etmek kararyna geldiler. Ilki bilen maglumat alyşmak we hereketlerini utgaşdyrmak üçin platforma bolan Lagoda atly bir gurama döretdiler. Şeýle hem aladaçyl adamlaryň kömegi bilen bu ylmy maglumatlary halka ýetirmegiň ýoluny tapmak kararyna geldiler. Soň bolsa bir kitabyň adyny göterýän Allatra atly halkara jemgyýetçilik hereketini gurnandylar. Şeýlelik bilen, bu halkara alymlar topary dürli ýurtlardan we dürli hünärlerden bolan ýönekeý adamlaryň arasynda ylmy gözlegler we planetany halas etmek bilen gyzyklanýan ýönekeý adamlardan goldaw tapdylar. Allatra, alymlary we dünýädäki dürli hünärleri birleşdiriji platforma öwrüldi. Indi alymlar işlerini taşlamazdan we ýokardaky görkezmelere garaşsyz ýagdaýda hakyky ylym bilen meşgullanyp bilmek mümkinçilikleri boldy. Adamlar bolsa öz gezeginde, howanyň üýtgemegi we kataklizmler baradaky maglumatlary internediň, sosial ulgamlaryň, wideolaryň, kitaplaryň, leksiýalaryň we bilimiň beýleki görnüşleriniň üsti bilen işjeň ýaýradyp başladylar. Şeýle hem bu alymlaryň öňe süren çaklamalaryny tassyklaýan amaly eksperimentleri we gözegçilikleri geçirip başladylar. Alatra alymlary öz işlerinde dürli ylmy dersleriň usullaryny ulanýarlar. Ol ylymlar lingwistika, arheologiýa, astronomiýa, geologiýa, poleklimatologiýa we başgalardyr. Dünýäniň dürli künjeklerinden köp sanly maglumat we material çeşmelerini ýygnaýarlar we umumy yzygiderligi we ugurlary kesgitleýärler. Bar bolan teoriýalara tankydy baha berýärler we alternatiw iş gipotezalaryny öňe sürýärler, tejribelerini we bilimlerini bütin adamzadyň hyzmatyna gönükdirýärler. Şeýle ünsli çemeleşilen işleri mende uly täsir galdyrandygyny boýun almaly. Öz ylmy işimde, haýsy ugurda işlän bolsamam tapawudy ýok, bölejikleriň fizikasy bolsun, ýa-da wulkan hadysalarynyň kanunlary bolsun, her dersde içgin aralaşmaga synanyşýardym. Alatra hem şuňa meňzeş çemeleşmäni ulanýar. Şeýle hem Alatra alymlarynyň dini öwrenmäge bolan aýratyn çemeleşmelerini belläsim gelýär. Hakykatdanam dinleri ylmy nukdaýnazar tarapyndan tankytlap öwrenýän ýeke-täk topardyr bular. Dine ilkinji nobatda taryh hökmünde garaýarlar. Bu alymlar hökmünde biziň hemişe üns bermeýän ýa-da ýüzleý geçýän bir zadymyzdyr. Ine bu-da biziň ýalňyşlygymyz. Alatra, diniň taglymat, jemgyýetçilik, psihologik taraplaryna, şeýle hem dürli dünýä dinleriniň taryhyny, pelsepelerini, simwolizmini we etikasyny öwrenýär. Syýasatyň, ykdysadyýetiň we az sanly adamyň gyzyklanmasy sebäpli dinlerde bolup geçen manipulýasiýalary we ýoýulmalary öwrenýär. Bularyň hemmesi dinlerdäki pygamberler diýip atlandyrylýan adamlar tarapyndan bize wesýet edilişi ýaly bitewi, howpsuz we asuda dünýäde näme üçin biziň bu wagt ýaşamaýandygymyza düşünmek üçin üçgin öwrenilýändir. Aslynda pygamberler kimler bolup dur? Pygamberler ahlakly we edep-terbiýeli hereketleriň esaslaryny öwredip, agzybir, howpsuz we asuda jemgyýetiň gymmatlyklaryny halka getiren iň paýhasly adamlardyr. Şeýle hem pygamberler howanyň kataklizmleriniň siklli tebigaty bolup, olaryň nähili netijelere getirjekdigi barada duýduryş berdiler. Aslynda, Allatranyň aýdýan zatlary hem şulardyr. Emma paradoks bolup galýan zat, dünýädäki adamlaryň köpüsiniň, gynansak-da, Allatra tarapyndan hödürlenýän we ulanylýan ylmy maglumatlaryň doly çuňlugyna düşünip bilmeýänlikligi bilen baglanyşyklydyr. Hatda şunça ýyl bäri biziň öňümizde ýatan hakyky ylmy hazynany diňe az sanynja adamlaryň düşünip biljekdigini hem aýdasym gelýär. Käbirleri gaty aňsatlyk bilen Alatrany bu din, bu bir religiýa diýip at dakýarlar. Emma Alatrada hiç hili din ýok. Ol ýerde ylym we hakykat bar. Alatran din diýip atlandyrýanlar ýa bilimsiz adamlar, ýa-da hakykata düşünip bilmeýän adamlardyr. Ýagny olar öz öňündäki dogry hakykaty görüp bilenoklar. Alatranyň ähli adamzat üçin ähmiýetine we gymmatlygyna düşünip bilmeýärler. Emma hakykatda Alatra ylymdyr, bilimleriň ensiklopediýasydyr. Ähli adamzadyň janyny halas etmegi umumy maksady hökmünde goýup, ähli ylymlary dersara baglanyşykda birleşdiren iň düýpli we ugurtapyjy guramadyr. Awatranyň häzirki wagtda bu dünýäni dolandyrýan we kölegelerde hereket edýän käbir ýokary hökümet guramasy tarapyndan, ýagny hiç bir döwlete degişli bolmadyk, emma ähli döwletleriň üstünden höküm sürýän şol gurama tarapyndan basyş we zulumlara sezewar bolýandygyna men doly düşünýärin. Elbetde, müňlerçe ýyl bäri bu dünýäniň binagärleri diýip atlandyrylýan, bu dünýäni dolandyrýan gadymy guramanyň bardygyny men bilýärin. Alatra özüniň düýpli gözlegleri bilen şol guramanyň shemalaryny we melnamalaryny açýar we şonuň üçin hem bu guramanyň dünýä dolandyryşynyň gowy işleýän ulgamyna oňaýsyzlyk döredýändigi sebäpli hüjümleriň we garşylyklaryň obýektine öwrüldi. Ýöne bu gün bu mesele biziň temamyz däl. Hasabatymyň iň möhüm nokadyna geçesim gelýär. Häzirki wagtda Alatranyň howanyň üýtgemegi we kataklizmleriň katastrofiki ösüşi barada bilimi diňe bir meniň üçin däl, eýsem tutuş adamzat üçin iň uly gyzyklanma döredýän tarapy bolup dur. Munuň bilen birlikde, olarda taryhymyzda adamzat üçin hakykatdanam iň biynjalyk edýän kynçylygy nädip ýeňip geçmegimiz baradaky bilim bar. Bu bilim geljekde howanyň üýtgemeginiň ssenariýalaryny we bu üýtgeşmeleriň planetadaky ýaşaýyş üçin netijelerini çaklamaga we olary öňünden görmäge mümkinçilik berýän, ýer we daşky giňişligi dolandyrýan kanunlara çuňňur düşünmäge esaslanýandyr. Bu bilim global klimat howpy astyndaky adamzady halas etmek üçin hakyky çözgüdi hödürleýär. Biz planetamyzy we geljegimizi gorap saklamak isleýän bolsak, onda bu bilimleri äsgermezçilik edip ýa-da ret edip bilmeris. Indi bolsa Alatra hakynda öwrenen zatlarymy belläp we şol dünýäniň binagärleriniň, ýagny gizlin kölügedäki guramanyň göz astyndan gaçyp işlemeli bolan, uzak wagtlap halkdan gizlenmeli bolan we iň esasy zat gizlinlikde hereket eden halkara ylmy jemgyýetiň işleriniň üstünde ýene bir gezek durup geçesim gelýär. Bu ylmy topara bir müň dokuz ýüz togsan altynjy ýyldan bäri howanyň we planetadaky geodinamiki üýtgeşmeleriň dersary gözlegine gatnaşan köp sanly alymlar girýär. Edil şol ýylda hem Ýeriň özeninde ilkinji çynlakaý üýtgeşmeler başlapdy we bu magnit meýdanyndaky üýtgeşmeler we planetanyň geofiziki parametryndaky özgerişlikler esasynda ýüze çykaryldy. Bu alymlar toparynyň wekilleri ekspedisiýalary gurnadylar we buz özenlerini özleşdirdiler, meýdan, laboratoriýa we hemra gözleglerini geçirdiler. Olar spektral we grawimetriki derňew maglumatlary, seýsmiki topografiýa maglumatlary, geohronologiýa we buzuň himiki düzümini öwrendiler. Olar suwuň izotopiki düzümini, wulkan gazlarynyň konsentrasiýasyny, ummanyň ýeriniň we düýbüniň temperaturasyny, seýsmiki işjeňligi, Gün işjeňligini we howa täsir edýän beýleki faktorlaryny seljerdiler. Geodinamiki modelirleme işlerini amala aşyrdylar. Olar diňe bir geologiki we paleoklimatiki maglumatlary däl, eýsem, meniň pikrimçe, deň derejede möhüm bolan başga-da, taryhy, arheologik, mifologik we dini maglumatlary analizirlediler. Alymlar taryhy we empiriki taýdan alan maglumatlaryny göz öňüne tutup, älemimiziň bütewi suratyny edil pazl bölejiklerini birleşdiren ýaly dikeltdiler. Allatranyň gözlegçileri häzirki düşünjämizden has ýokary ylmy bilimleriň we açyşlaryň çuňlugyny görkezdiler. Şu ýüzlenmämde men olaryň ösen ukyplygyna güwä geçýän käbir maglumatlary paýlaşasym gelýär. Size bir mysal getireýin. On ýyl mundan ozal olar öz açyşlaryny neşir etdiler we şoňa görä, Ýeriň özeninden endogen neýtrinleriniň akymynyň köpelmegi seýsmiki işjeňligiň habar berijisidigini aýtdylar. Bu açyş gözlegçileriň özleri tarapyndan işlenip düzülen göçme neýtrino detektorlaryny ulanmaklary arkaly geçirilen meýdan gözlegleriniň esasynda tapyldy. Ýeri gelende aýtsak, häzirki zaman uly neýtrin obserwatoriýalarymyz uly binalaryň we barlaghanalaryň işlemegini talap edýär. Emma onuň bilen deňeşdirilende, bu göçme detektory bir adamyň ýeke özi göterip alyp biljek. Ýaňy-ýakynda häzirki zaman ylmymyz käbir sebitlerde neýtrin akymynyň köpelýändigini we onuň ýer titremesiniň üstümize abanýandygynyň habarçysydygyny tassykladylar. Alatra alymlary dünýäniň ähli ylmy jemgyýetlerinden onlarça ýyl öňde barýarlar. Olaryň has öň gelen netijesine biz birnäçe ýyl geçenden soň düşündik. Olaryň ylmy açyşlarda gazanan üstünlikleri biziň ylmy gözleglerimizden has ýokarydyr. Mundan başga-da, Alatra alymlary on ýyl mundan ozal klimat bosgunlarynyň sanynyň köpeljekdigini we bu meseläniň gyssagly ünsi talap edýändigi barada duýdurdylar. Howa betbagtçylygy sebäpli köpçülikleýin migrasiýanyň boljakdygy barada duýduryş berdiler. Şol wagtlar olary hiç kim diňlemedi. Indi bolsa bu tema barada ähli köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde gürleşilýär. Emma welin, öňden bu meseläniň çynlakaýdygyna düşünmedik we elbetde Allatranyň duýduryşlaryna gulak asmadyk. Ýöne indi planetadaky ýaşaýyş üçin iň howply döwre girýän wagtymyz geldi. Indi hakyky bilimlere äsgermeçilik etmäge hakymyz ýok. Öň hem belläp geçişim ýaly, Alatra alymlary Ýeriň ýadrosynda anomal üýtgemeleriň we häzirki wagtda betbagtçylyklaryň sanynyň köpelmeginiň sebäbini

Olar bu siklik hadysany gadymy grek mifologiýasyndan bolan rehimsiz haýwan Çerberusyň ady bilen atlandyrdylar. Bar bolan hasaplamalara görä, bu sikla biz iki müň ýigrimi dördünji ýylda doly gireris. Emma hakykatda, eýýäm häzirki wagtda biz dünýäniň çöküp başlandygyny görýäris. Hatda häzirem kataklizmleriň güýjüniň we ýygylygynyň ösüşi öňki sikllerden bolşundan has çalt bolup geçýändigini bilýäris. Geliň, meselem hökmünde, diňe iki müň ýigriminjinji ýylyň iýul aýynda Hytaýda bolup geçen wakalara seredeliň. Hytaýyň Adatdan daşary ýagdaýlar ministrliginiň habaryna görä, suw joşmalary, süýşmeler, gurakçylyk we tornado Hytaýyň ýigrimi ýedi welaýatyndaky, awtonom sebitlerindäki we häkimliklerindäki ýaşaýan ilatyň on alty million sanlysyna täsiri ýetdi. Ol adamlardan ýedi ýüz üç müň adam ewakuasiýa edildi. Mundan başga-da, awgust aýynyň başyndan bäri Pekindäki bolup geçýän suw joşmasynda bir ýüz otuz üç müň adam ejir çekdi. Beýle suw joşmasy iň soňky gezek Hytaýyň taryhynda bir ýüz kyrk ýyl mundan ozal bolup geçipdi. Altynjy awgustda bir ýüz ýigrimi alty sanly öýüň ýykylmagyna sebäp bolan bäş bütin ondan bäş ballyk ululykdaky ýer titremesi hem bolup geçdi. Diňe birnäçe günüň içinde Hytaý uly ýitgiler çekdi we ol ýitgiler gün geçdigiçe milliardlarça dollar artar. Hytaý jemi çerki önüm boýunça dünýäde ikinji ýerde durýar we innowasiýa we tehnologiýa boýunça öňdebaryjy döwletdir. Şeýle-de bolsa, Hytaýyň geografiki ýerleşýän ýeri ony suw joşmalary, gurakçylyk, ýer titremeleri we tsunami ýaly dürli tebigy betbagtçylyklara sezewar edýär. Uly takyklyk bilen, howa betbagtçylygynyň ösüşiniň we ýygylygynyň ýokarlanmagy sebäpli, Hytaýyň tutuş dünýä bileleşigi üçin garaşylmadyk netijelere getirip biljek ykdysady krizisiniň bosag astynda durýandygyny öňe sürmek bolýar. Eger-de Hytaýyň ykdysadyýeti we senagaty çökse, onda dünýä söwdasy we önümçiligi hem çynlakaý kynçylyklary başyndan geçirer. Ilatyň köpçülikleýin göçmegi, epidemiýa we açlyk bilen baglanyşyklykly gumanitar betbagtçylyklar hem bolup biler. Alatra, mundan has öň, Hytaýyň edil palçyk aýakly Colossus ýaly, howanyň betbagtçylyklary sebäpli ýakyn wagtda ýok ediljekdigini duýdurandyklaryny aýtmak möhümdir. Şeýle hem Hytaýda durmuş üçin diňe iki sany kiçijik sebitiň galjakdygyny duýdurdylar. Ingeň tarapy bolsa, häzirki döwürde şol iki sany prowinsiýa hiç hili infrastruktura ýa-da senagat ösmeýän ýerler bolup dur. Mundan başga-da, bu iki sebit şeýle bir kiçijik welin, önümçilik kuwwatyny göçürmeg-ä aňyrda dursun, bu ýere ilatyň azyndan bir bölegini hem ýerleşdirip bolmaýar. Mundan başga-da, Ýakyn Gündogar, esasanam Birleşen Arap Emirlikleri, Alatr alymlarynyň pikiriçe, howa betbagtçylygynyň ýygylygynyň we intensiwliginiň düýpgöter ýokarlanjak sebitlerinden biridir. Alatra alymlary bu sebitdäki betbagtçylyklaryň köpeljekdigi barada takyk çaklamalar bilen çäklenmän, Birleşen Arap Emirlikleriniň tutuş çäginiň ýakyn wagtda çöllüge öwrüljekdigini duýdurdylar. Häzirki zaman gözegçilikleri olaryň çaklamalaryny tassyklaýar. Bu sebitdäki betbagtçylyklar ýylsaýyn güýçlenýär. Bu bolsa diňe bir başlangyjy. Alatra alymlary eýýäm bütin dünýäde ösýän we planetamyzy we durmuşymyzy weýran edýän howa betbagtçylyklarynyň dinamikasyny çakladylar. Şeýle-de bolsa, ýakyn geljek üçin olaryň çaklamalary hasam aladalandyryjy. Meniň maksadym sizi gorkuzmak däl-de, eýsem özümiň göz ýetiren hakykatlarym hakynda size habar bermekdigini aýtmak isleýärin. ALLATRA-nyň maglumatlary, ylmy gözlegleri we çaklamalaryny hut özüm öwrendim we olaryň çuňlugy we ýerlikliligi meni gaty haýran galdyrdy. Ine şu barada bir pikirlenip görüň. Ylmy jemgyýet düşünmesi gaty kyn bir ur bolan kwantum mehanikasyna düşünmäge synanyşýan bolsa, onda ALLATRA alymlary kwant derejesiniň çäginden geçýän meseleler bilen baglanyşykly soraglary köpden bäri eýýäm öwrenýärler Ine, hut şu meseläni hem öwrenmegiňiziň zerurdygyny, planetamyzyň özenine daşarky kosmiki täsir bilen bagly problemany çözmegimiz üçin gyssagly bolup durandyr. Munuň üçin bolsa, ähli resurslarymyzy jemlemegimiz we ähli mümkinçiliklerimizi birleşdirmegimiz gerekdir. Biz adamzat hökmünde, on ýyl mundan ozal, wagtymyz köp bolan wagty, Alatranyň duýduryşlaryna gulak asmadyk. Häzir şol duýduryşygy eşitmesek, Onda adamzat üçin gaty aýylganç we ölüm howply ýalňyşlyk bolar. Dünýä ykdysadyýetiniň we klimatyň häzirki ýagdaýy ähli gyzyklanýan taraplardan gyssagly we utgaşdyrylan çäreleri talap edýär. Ykdysady çökgünlik we howanyň üýtgemegi bilen baglanyşykly krizisi ýeňip geçmek üçin haýsy strategiýalary ulanmaly? Diňe birki ýyl uzak ýaşamak üçin dik fermaly gaçybatalga şäherleri gurmagyň manysy näme, eger-de olaram ahyrsoňy ýok boljak bolsa? Ýa-da meseläni dünýä derejesinde, global görnüşde çözmek zerurmy? Käbir alymlar we syýasatçylar adamlaryň howsala düşmezlikleri üçin we jemgyýeti durnuksyzlaşdyrmazlyk üçin ýagdaýyň çynlakaýdygy barada maglumatlaryň ýaýradylmaly däldigini nygtaýarlar. Şeýle-de bolsa, bu çemeleşme gaty howply bolup biler, sebäbi bu meseläniň netijeli çözgütlerini gözlemäge päsgelçilik döredýär. Muny lukmana gitmekden ýüz öwürýän, hassanyň öz-özünden keseliniň bejerilmegine umyt edýän ýagdaýyna meňzedip bolýar. Bu ýagdaýda näsagyň ölüm howpy ep-esli ýokarlanýandyr. Şonuň üçin adamzady global betbagtçylykdan halas etmek üçin iň amatly strategiýany saýlamak üçin ähli gyzyklanýan taraplaryň arasynda açyk we obýektiw gepleşik geçirilmekligi zerurdyr. Şeýle-de bolsa, klimat meselesini çözmek üçin dünýä jemgyýetçiligi näme edýär? Kataklizmleriň on iki müň ýyllyk döwründe öwezini dolmagyň mehanizmi bolan COOKI-niň ýokarlanmagyna garşy göreşmek üçin henizem pul ýygnaýarlar. Okeanyň gyzmagy netijesinde CO2 bölünip çykýar. Ýer togalagynyň içindäki ýylylygyň ýokarlanmagynyň indiki eltjek tebigy tapgyry wulkanlaryň işlemegidir. Bu tebigy bir proses bolup dur. Bu näme üçin beýle? Sebäbi planetamyz mümkin boldugyça CO2 konsentrasiýasyny artdyrar. Häzirki wagtda planetamyza köp CO2 gerek, ony azaltmak gerek däl. CO2 konsentrasiýasynyň ýokarlanmagy her gezek sikl bolan wagty ýüze çykýar. Bu netijä Alatra alymlarynyň gözlegleri esasynda gelindi we olar buz özenlerini içgin we adalatly öwrenip, bu barada uzak wagtdan bäri aç-açan aýdýarlar. Bu öwezini dolmak mehanizmi nähili bolup geçýär? Ilki bilen, okeanyň bug gormagy atmosferany suw molekulalary bilen doldurýar. Soň bolsa okean atmosferanyň orta gatlaklaryna daşarky radiasiýadan goragy döredýän we planetada ýaşaýşy halas etmäge mümkinçilik berýän CO2 çykarýar. Ýeriň geologik işjeňligine uzak möhletleýin gözegçilik etmegiň netijesinde bu yzygiderlilik ýüze çykaryldy. On iki müň we ýigrimi dört müň ýyllyk siklda dürli wulkanlaryň atylmagynyň sany we güýji we hatda stratowulkanlara atylmagy hem ýokarlanýar. Bu gorag üçin atmosferadaky CO2-niň derejesini ýokarlandyrmak üçin planetanyň tebigy taýdan öz-özüni kadalaşdyrmak mehanizminiň bir bölegidir. Geçmişde hem okean öwezini dolmak meselesinde möhüm rol oýnapdy. Ýeriň içegelerinden endogen ýylylygy atmosfera çykaryldy we şeýlelik bilen magmany sogatmaga kömek berdi. Okean aşaky atmosferada ýeterlik kislorodyň emele gelmegine goşant goşup, ýaşaýyş üçin şert döredýär. Şol bir wagtyň özünde, ýokarky atmosfera CO2-ni goýberýän wulkanlar Ýeri kosmiki radiasiýasyndan goraýan galkan täsirini döredýär. Şeýle-de bolsa, adamlar öz amallarymyz bilen ummany plastmassa we uglewodorodlar bilen hapalap, onuň öwezini dolmak mehanizmine päsgel berdik. Netijede, ummanyň esasy wezipesi bolan magmany sowatmak wezipesini ýerine ýetirmegini bes etdi. Bu hakykatdanam aladalandyryjy, sebäbi öňki sikl kataklizmlere bolan wagtynda hut okean planetadaky ýaşaýşy saklamaga kömek beripdi. Ýöne biz özümizi bu goragdan mahrum etdik we ýigrimi dört müň ýyllyk betbagtçylyk siklyny hasam agyrlaşdyrdyk. Şeýlelik bilen, bu gün kosmiki täsir sebäpli umman, Nyýwa atmosferasyny ýitiren Marsyň ykbalyny gaýtalama howpy bilen ýüzbe-ýüz bolup durus. Birnäçe ýyl mundan ozal, Alatra alymlary bularyň hemmesini bize ýetirmäge synanyşdylar. Ummanyň katastrofiki ýagdaýy we onuň planetamyzyň geljegindäki esasy roly barada aýdyp, entek bu babatda aýdyň we doly düşünjämiz bolmadyk döwründe bizi duýdurmaga synanyşdylar. Emma Allatr alymlaryny biz eşitmedik. Sebäbi biziň pikirimizçe, okean bilen hemme zat ýerbe-ýerdi. Hawa, ol wagtlar şeýledi. Emma bu günki gün biz düýbünden başga bir ýagdaýy görýäris. Häzirki wagtda açyk ylmy çeşmelerde Ommanyň ýokarky gatlaklarynda ep-esli energiýa toplanýandygyny ara alyp maslahatlaşylýar. Şeýle-de bolsa, Alatra alymlarynyň köpden bäri aýdýan zatlary hakynda dymýarlar, ýagny Ommanyň aşaky gatlaklarynda has köp energiýa toplanýandygyny we bu ýylylygyň okeanda toplanmagy atmosferamyza zyýanly täsir edýändigini aýtmaýarlar. Munuň netijelerini biz eýýäm bu günki gün görýäris. Okeanda toplanýan energiýa diýseň howpludyr. Energiýa bir ýerde saklanýan bolsa, onda ol irgiwüç, tebigy taýdan goýberilmeli. Edil häzir hereket etmesek, onda bu biziň üçin betbagtçylyk bolar. Iň möhüm meseläni çözmek üçin köpçülikleýin tagallalarymyzy birleşdirmäge henizem mümkinçiligimiziň bardygy üçin, adamzat Allatranyň öňünde bergilidir. Planetamyzy halas etmek üçin henizem wagtymyz bar. Şeýle-de bolsa, hereketlerimizi gijikdirsek, betbagtçylygyň başymyza düşmeginden gaçyp gutulyp bilmeris. Häzirki wagtda planetamyza görlübeşdirilmedik betbagtçylyk howpy abanýar. Örän möhüm we gymmatly bir faktory bolmadyk bolsa, bu ýagdaý umytsyz görnerdi. Olam Alatra bolup dur. On ýyldan gowrak ozal Alatranyň wekilleri planetany we tutuş adamzady howp astyna salýan bu howanyň howpy barada aç-açan duýduryş berip başladylar we olar hakyky çözgüt hem hödürlediler. Emma biz olary diňledikmi? Ýok. Ylmy jemgyýet olary diňledimi? Ýok. Biz alymlar başga birini diňlemekden özümizi gaty akylly diýip hasaplaýarys. Özümem şeýledim meniň. Men diňe öz maglumatlaryma, öz hasaplamalaryma we öz subutnamalaryma ynanýardym. Indi bolsa özümiňem ALLATRA tarapyndan berlen maglumatlaryň hemmesini üns bilen barlap, howanyň betbagtçylygynyň ösüşinde geometrik ösüş barada habar berýän matematiki modelini barladym, we gynansagam, munuň dogrudygyna ynanýaryn. Men, Egon Çelakýan, şu gün Merkezi aňtaw gullugy we beýleki ýörite hyzmatlar tarapyndan ulanylýan maglumatlaryň ygtybarlylygyny seljermegiň usulyýetini ösdürmäge gatnaşan adam hökmünde bu matematiki modeli üns bilen öwrendim. Onuň takykdygyny we dinamikany we ugurlaryny anyk görkezýändigini tassyklamak üçin ýeterlik hünär tejribäm we başarnygym bar. Hawa, bu höweslendiriji tendensiýa däl, ýöne bu ony hakykatdan daşlaşdyrmaýar. Islendik alym, köpçülik üçin açyk maglumatlary ulanyp, hasaplamalaryny ýerine ýetirip, bulary özi üçin barlap biler. Bu matematiki model gürrüňsiz hakykatdyr. Häzirki zaman adamzadyň halas bolmagy üçin çalt we güýçli çäreleri görülmegi üçin on ýyldanam az wagt galandygam hakykatdyr. Belki-de Alatranyň ýygy-ýygydan gaýtalan ýaly bolup görünýändirin. Emma bu olaryň geljegimize goşan goşandynyň ähmiýetine we gymmatlygyna doly düşünip bilmeýändigimiz sebäpli şeýledir. Ozaldan biz Alatranyň wekilleriniň aýdýanlaryny diňlän bolsak, Ondan şübhesiz, bu gün bu global meseläni çözmek üçin has köp mümkinçiligimiz bolardy we gynansak-da, klimat betbagtçylygynyň öwezini dolup bolmajak köp sanly adamlaryň janyny almasyndan öňüni alardyk. Allatrany öňden eşiden bolsak, onda köp adamlaryň ölüminiň öňüni alyp bilerdik. Ýöne biz olary eşitmedik. Diňlemedik. Hawa, Alatranyň bilimleriniň şeýle göwrümli we çuňdugyna doly düşünýärin we oňa diňe az sanly adamlaryň düşünip biljegine-de göz ýetirýärin. Ýöne bu bilimlere düşünip bilýänleriň üstünde bu gymmatlyklary başgalara ýetirmek jogapkärçiligi ýüklenýändir. Meniň özüm olaryň gymmatlyklaryna düşündim we şonuň üçinem häzir Alatra bilimleriniň ähmiýeti barada siziň öňüňizde çykyş edýärin. Waşingtonda döredijilik jemgyýetiniň wekilleri bilen duşuşmadyk bolsam, belki muny özümem görmezdim. Şol wagt men biziň döwrümiziň iň derwaýys we çylşyrymly meseleleri hakynda açyklyk, gaýduwsyzlyk we akyllylyk bilen aýdýan adamlara gaty haýran galdym. Bu batyr adamlaryň näme edýändiklerini we näme üçin edýändiklerini bilýändiklerine hem men gowy düşündim. Indi bolsa, diri galmak mümkinçiligimiziň bardygyna hemmämiziň Alatranyň öňünde bergililigimiz barada aýdasym gelýär. Alatra bu mümkinçiligi on ýyl mundan ozal ilkinji gezek aýdypdy we adamzadyň global birleşmeginiň we howany durnuklaşdyrmak üçin aýgytly çäreleriň zerurlygy barada gürrüň beripdi. Emma biz muny eşitmedik, biz olary diňlemek islemedik. Hakykata ähmiýet bermän, öňkümiz ýaly ýaşamagy dowam etdirdik. Biz on ýyly ýitirdik. Dünýäni gowulaşdyrmak üçin ulanyp boljak on ýyl. Betbagtçylygyň öňüni almak üçin ulanyp boljak on ýyl. Täze jemgyýet gurmak we planetany halas etmek üçin ulanyp boljak on ýyl. Emma biz beýle işleriň üstünden barmadyk. Ylmy jemgyýet, biziň indi jedelleşmäge, şübhelenmäge, Yza süýşürmäge wagtymyz ýok. Indi makalalary sitat üçin, grant almak üçin, at almak üçin, pul gazanmak üçin we meşhur bolmak üçin ýazmaga wagtymyz ýok. Indi biz tassyklama, rugsatnama, golluga garaşmaga wagtymyz ýok. Indi biz diňe hereket etmäge wagtymyz bar. Häziriň özünde hereket etmäge, bilelikde hereket etmäge diňe wagtymyz bar. Şonuň üçin, ünsüňizi adamzadyň ähli intellektual çeşmelerini we köpçülikleýin hereketlerini derrew mobilizlemegi talap edýän derwaýys meselä çekmek isleýärin. Planetamyz çynlakaý howp döredýän faktoryň astynda, ýagny planetamyzyň özenini durnuksyzlaşdyrýan siklleýin geçýän daşarky kosmiki täsiriň astynda dur. Ilkinji gezek AllatRa bu maglumatlary on ýyl mundan ozal çykarypdy. Indi bolsa bu gün Gün ulgamynyň beýleki planetalarynda şuňa meňzeş işjeňlikleri tassyklaýarys. Bu barada on ýyl mundan ozal habar berlipdi, emma biz ýaňy-ýakynda bu üýtgeşmeleriň beýleki planetalarda bolup geçýändigini ýazga aldyk. Bu bilimi äsgermezçilik etmegimizi dowam etdirsek, dünýä heläk bolar. Planetamyzy, planetadaky durmuşy we geljegimizi halas etmek üçin, men, Egan Çelakýan, hemmelere ýüzlenýärin. Biz hökman suratda halkara ylmy merkez döretmelidiris. Aslynda bu meseläni çözmegiň üstünde işleýän dünýäniň iň gowy alymlarynyň halkara dersara birleşmesini döretmek zerur bolup dur. Bize dürli ugurlar boýunça hünärmenler birleşmesi gerek. Esasanam, elementar bölejik fizikasy, astrofizika, neýtrino astrofizikasy, planetologiýa, klimatologiýa, atmosfera fizikasy, okeanologiýa, ekologiýa, paleoklimatologiýa, geofizika, seýsmologiýa, wulkanologiýa, geologiýa, gidrogeologiýa, Glaseologiýa, geokriologiýa, atmosfera himiýasy, magnitostratigrafiýa, ýer fizikasy, geodinamika, tektonika, geomehanika ýaly ugurlar we başga-da birnäçe ugurlar boýunça hünärmenler zerur bolup dur. Bize adaty bolmadyk pikirleniş ukyby bolan we innowasion, ýagny täzeçe işleriň üstünde işläp bilýän iň kämil akyllar gerek. Bize ähli adamzadyň bähbidine hyzmatdaşlyk etmäge we hereket etmäge taýýar bolan adamlar gerek. Bitewi halkara ylmy merkeziň üstünlikli we netijeli işlemegi üçin onuň işlemegine gerekli bolan amatly şertler bilen üpjün etmek gaty möhümdir. Ylmy topara, ähli ylmy çeşmelere çäksiz elýeterlilik bermek gerekdir. Ol resurslaryň maksadyna we tebigatyna garamazdan, olar alymlara elýeter edilmeli. Diňe bir sputnik ulgamlary, teleskoplar, seýsmograflar, barlaghanalar bilen çäklenmän, ähli synlaýyş platformalaryna päsgelçilik döretmezden girmegiň üpjün edilmegi möhümdir. Şeýle talaplar Halkara ylmy merkeziň ähli spektrde gözlegleri alyp barmagynyň zerurlygy bilen baglanyşyklydyr. Şol gözlegler elektromagnit meýdanyny we Ýeriň golaýyndaky giňişligi öwrenmekden başlap, seýsmiki işjeňlige we ýeriň özeninde bolup geçýän proseslere syn etmeklige çenli ugurlary öz içine almalydyr. CERN, nasa, Roskosmos we Hytaýyň Milli kosmos dolandyryş gullugy we beýleki guramalarda bar bolan ösen tehnologiýalara doly ygtyýarlyk berilmegi muňa hasam uly goşant goşar. Maksatlara netijeli ýetmek we Halkara gözleg merkeziniň öz öňünde goýan meselelerini çözmek üçin syýasatçylar ýa-da korporasiýalar tarapyndan gözleg işlerine hiç hili gözegçilik ýa-da päsgelçilik döredilmeli däldir. Bu ylmy işler üçin çäksiz serişdeleriň bolmagy hökman zerurdyr. Gözleg işleriniň absolýut özbaşdaklygyny üpjün etmek zerurdyr. Bu işiň dowamynda biz, alymlar, gazanylan netijeler üçin doly jogapkärçilik çekýändiris. Gözleglerimizi noldan başlamaly bolmarys. Eýýäm ALLATRA-nyň ylmy topary tarapyndan gazanylan giňişleýin gözlegler we berk tejribeli netijelerini ulanyp, ALLATRA alymlarynyň bilimlerine we tejribelerine esaslanýan çynlakaý başlangyçlardan başlarys. Olaryň fizikany öwrenmekde teklip eden täze çemeleşmeleri, ýagny kwant mehanikasynyň çäginden çykýan bilimlerini ulanmagymyz ähli gözleglerimiz üçin zerur gözýetimleri açar. Sebäbi biziň ýüzbe-ýüz bolýan meselelerimiziň esasy çözgüdi kwantum derejesiniň çäginden çykýandyr. Bu maglumatlaryň ähmiýetini we onuň diňe jemgyýetiň peýdasyna ulanylmagy üçin jogapkärçiligimiziň bardygyna doly düşünýändigimi belläsim gelýär. Ylmy sünnüklerimiziň nädogry kişileriň eline düşmegine we weýran ediji maksatlarda ulanylmagyna ýol berip bilmeris. Şol sebäpli işimiziň dowamynda konfidensialnost, ýagny berk gizlinligi saklamaly we gözleglerimize rugsatsyz girmekden saklajak ýeterlik gorag üpjün etmeli bolarys. Ähli üstünliklerimiz diňe adamzady halas etmek we ýer ýüzündäki her bir adamyň durmuşyny has gowulaşdyrmak üçin gönükdirilmeli we adamzada garşy gönükdirilen täze ýaraglary döretmek we ösdürmek üçin ulanylmazlygy üçin gizlinligi saklamak zerurdyr. Allatranyň kömegi bilen, bu gün global howa kataklizmlerini duruzmak mümkinçiligimiz bar. Bu pursatdan peýdalanyp, adamzat hökmünde ýaşaýşymyzy halas etmäge mümkinçiligimiz bar. Bu ylmy jemgyýetiň eýe bolan ylmy bilimleri häzirki wagtda öňde durýan maksatlarymyza ýetmegi ep-esli çaltlaşdyrmak üçin ägirt uly mümkinçilikleri bize hödürleýär. Sebäbi kwantum çäginden çykýan we bizden iň ýokary bilim we başarnyk talap edýän meseleleriň çözgüdini tapmalydyrs. Köp çylşyrymly meseleleri çözmek üçin ägirdür işler etmeli bolarys. Işimiz aňsat ýa-da çalt bolmaz. Köp kynçylyklar, päsgelçilikler we töwekgelçilikler bilen ýüzbe-ýüz bolarys. Emma şeýle-de bolsa, biz muňa taýyn bolmaly we ýüz öwürmeli däl. Batyr we tutanýerli bolmaly. Biziň hemmämiz birlikde birleşmeli. Dünýäni halas etjek alymlar bolmaly. Bitewi halkara gözleg merkeziniň gyssagly döredilmegi we işjeň işiniň derrew başlanmagy möhüm wezipämiziň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň açarydyr. Bir ylmy topar düzmek we döretmek prosesinde haýsydyr bir eglenmeler ýa-da ylalaşmazlyklar gerek bolan netijä gelmek ahtimallygyny peseltjegini belläp geçýärin. Gyzyklanmasy bolan ähli taraplary, tutuş adamzady halas etmäge gönükdirilen bilelikdäki gözlegimiz üçin iň oňat şertleri üpjün etmek üçin çalt we täsirli hereket etmäge çagyrýaryn. Gadyrly kärdeşler, dostlar, häzirki wagt men, Egon Çalakýan, adamzat taryhynda iň möhüm we gyssagly ýüzlenme bilen size ýüzlenýärin. Dünýäniň ähli alymlaryna, hakykaty ýalanyny nädip tapawutlandyrmalydygyny bilýän, planetamyzda bolup geçýän zatlara düşünýän, howanyň çökmeginiň hakyky howpdugyny bilýän, şol bir wagtyň özünde geljekde adamzadyň geljegi üçin mümkinçiligiň bardygyna göz ýetirýänlere ýüzlenmek isleýärin. Ömrüni we işlerini ylma bagyş edenlere we hakykaty gözlemekden gorkmaýanlara ýüzlenýärin. Adamzadyň geljegini halas etmek, öz janyňyzy, çagalaryňyzyň we agtyklaryňyzyň janyny halas etmek üçin birleşmäge çagyrýaryn. Planetamyzyň özeninde bolup geçýän üýtgeşmeler jedelsiz hakykatdyr. Adamzat hökmünde köpçülikleýin bu problema gatyşmasak, onuň öňüni almasak, onda hökman suratda ol adamzady heläkçilige alyp barar. Häzirki wagtda bu betbagtçylykly ýagdaýa hakyky çözgüt tapmaga ukyply ýeke-täk adamlar alymlardyr. Bu meseläniň dogry we ýeke-täk çözgüdi, çäksiz ylmy we maliýe çeşmeleri bilen üpjün edilen zehinli we agzybir alymlara baglydyr. Syýasy ambisiýalaryň we ykdysady bähbitleriň täsirinden erkin bolan bitewi ylmy jemgyýeti mümkin boldugyça gysga wagtda döretmelidiris. Biz Bir güýç, bir akyl we bir ýürek hökmünde bilelikde işlemelidiris. Bu möhüm meseläni çözmek üçin jogapkärçiligi jemgyýetde bölünişikleri we gapma-garşylyklary döredýän syýasatçylara tabşyryp bilmeris. Peýdasyz ýaraglara we tükeniksiz harby çaknyşyklara we bölünişiklere gymmatly wagtymyzy we serişdelerimizi sarp edip bilmeris. Ýer togalagymyzda bolup geçýän we gün-günden güýjeýän klimat hadysalaryna üns bermän bilmeris. Häzirki wagtda olara äsgermeçilik edip, güýç we maddy baýlyk toplamak üçin planetamyzyň ekosistemasyny ýok etmegi dowam etdirsek, onda Ýerdäki ähli ýaşaýyş bilen birlikde bizem hökman suratda ýok bolarys. adamzadyň ykbaly bilen gyzyklanýan ähli alymlary ýeke-täk halkara ylmy merkeziň döredilmegine gatnaşmaklyga çagyrýaryn. Bu merkeziň maksady ylmy gözlegler geçirmek we global klimat howpy meselesini çözmek bolar. Ýakyn geljekde web sahypamda bu taslama barada ähli zerur maglumatlary, şeýle hem rezüme we beýleki resminamalary tabşyrmaklyk baradaky maglumatlary tapyp bilersiňiz. Adamzadyň geljegine, hakykatdanam, biperwaý garamaýan adamlaryň jogabyna men garaşýaryn. Biziň döwrümiziň iň çylşyrymly we derwaýys meselesini çözmegiň üstünde işleýän bitewi gözleg merkezini döretmelidiris. Men ähli ýurtlaryň ýolbaşçylaryna hem ýüzlenmek isleýärin. Ylym we adamzadyň haky üçin, men, Egon Çalakýan, size, dünýäniň döwletleriniň ýolbaşçylaryna gyssagly ýüzlenme bilen ýüzlenýärin. Uruş paltalaryňyzy ýere gömüň we bir gepleşik stolunyň başyna geçiň. Bütewi dünýä ykdysadyýeti we agzybir dünýä hakynda pikirlenip başlamagyň wagty geldi. Bu diňe bir meniň garaýşymyň beýany däl-de, eýsem, planetamyzyň ýaşamak üçin uly kynçylygy ýeňip geçmegiň talap edýän zerurlygy bolup dur. Şeýle hem, özüňizde batyrgaýlyk tapyp, tutuş jemgyýet üçin we her bir adam üçin peýdaly boljak, ösüş we gülläp ösmek üçin ajaýyp perspektiwalary döredýän döredijilik jemgyýetiniň modeline üns bermegiňizi size maslahat berýärin. Şeýle-de bolsa, bu geljek üçin. Häzirki wagtda bolsa, Ýer planetasy Marsyň ykbalyny gaýtalamagyna meňzeş bolan global betbagtçylygyň bosagasynda durandyr. Bularyň esassyz jümleler däldigini belläsim gelýär. Bu hakykat bolup durandyr. Häzirki wagtda alymlaryň bu ssenariýanyň öňüni almak üçin nije işleri ýerine ýetirmelidigine düşünmegiňiz hökmanydyr. Munuň üçin alymlara häzirki wagtda bar bolan enjamlar ýagny söweşlere, ýarag ýaryşyna gönükdirilen we korrupsiýa meýilnamalaryna özleşdirilen ähli resurslar gerek bolup durandyr. Gullukdaky meseläniň ýerine ýetirilmegi alymlaryň hereket azatlygyny üpjün etmegi we gözleg işleriniň gizlinligini saklamagy talap edýär. Siziň goldawyňyz gaty gerek. Dünýäniň iň gowy alymlarynyň gatnaşmagy bilen planetamyzy gysga wagtda halas etmek üçin dersara köpwektorly mehanizm döretmeli. Bize gaty çalt we sazlaşykly hereket etmek möhümdir. Bu meseläni çözmek üçin maksimum on ýylymyz bardyr. Şonuň üçin şu gün diňe bir döwlet baştutanlary däl, eýsem ähli žurnalistler, Daşary işler ministrliginiň we Howpsuzlyk gullugynyň işgärleri hem meni diňlär diýip umyt edýärin. On ýyl mundan ozal, Alatra global klimat howpy barada duýduryş bereninde, bitewi halkara gözleg merkezini döretmek boýunça işe başlamadyk. Ozaldan olaryň duýduryşlaryna jogap bermedik. Häzirki wagtda, ähli adamzadyň ýaşamagy üçin aýdylanlara gulak asyp, häzirki zaman dünýä tertibiniň köp taraplaryny täzeden gözden geçirmek üçin ýeterlik düşünjämiz we paýhasymyz bolar diýip umyt edýärin. Biz indi klimat betbagtçylyklarynyň çalt ösýän döwrüne gadam basýarys we bilelikdäki halkara halas ediş gullugyny döretmek meselesi möhüm we gaýragoýulmasyz bolup dur. Şeýle hem, häzirki wagtda ýeke ykdysadyýetiň modeli çuňňur derňewi we amaly ösüşi talap edýär. Jedelleri we agzalalyklary öjükdirmegi bes ediň. Häzirki wagt dünýä jemgyýetini bütewi ykdysady ulgamyň çäginde birleşdirmegiň wagty geldi. Bu birleşmegiň ýoly indi size bagly we bu maksada ýetmegiň serişdeleri hem siziň eliňizdedir. Adamlaryň erkin hereketi üçin serhetleri açmagyň wagty geldi. Klimat sebäpli migrasiýa ýakyn ýyllarda diňe güýçlenjek tebigy prosesdir we muňa çözgüt tapmak üçin zerur şertleri döretmek möhümdir. Jybyňyz hakynda alada edip, täsirli toparlaryň bähbitlerini goramagyň wagty däl indi. Ýeňiňizi çermäp ýa-da biliňizi gurşap, adamzady halas etmek üçin işe başlamagyň wagty geldi. Indi hemmeleriň jogapkärçiligi öz üstüne almaly wagty geldi. Bu ölüm howply howanyň çökmeginden çykalga tapyp bileris. Alym hökmünde men muňa düşünýärin. Emma munuň üçin zerur şertler döredilmeli. Şonuň üçin dünýä liderlerini ýeke-täk halkara gözleg merkeziniň döredilmegi üçin ähli şertleri döretmäge çagyrýaryn. Bu, dünýäniň dürli künjeklerinden görnükli alymlary öz tagallalaryny birleşdirip, planetanyň we tutuş adamzadyň ölüminiň öňüni almaga mümkinçilik berer. Başlajak ýolumyz kwant fizikasyndan hem has çuňňur bolandygy sebäpli, biz doly konfidensial görnüşde işläris. Allatra tarapyndan berlen bilimleriň kömegi bilen gözleglerimizde nirä tarap gitmelidigimize düşüneris. Men size prezident hökmünde däl-de, Adamlar hökmünde ýüzlenýärin. Ýaşamak isleýän we nesillerine ýaşaýşy bermek isleýän adamlar. Ýere derek, gyzyl jansyz çöl däl-de, diri ýaşyl ýeri görmek isleýän adamlar hökmünde ýüzlenýärin. Weýran ediji kişiler däl-de, döretmek, ýaratmak isleýän adamlar hökmünde, ahyr zamananyň däl-de, taryhyň bir bölegi bolmak isleýän adamlar hökmünde size ýüzlenýärin. Sözlerime gulak asyň we bitewi halkara gözleg merkeziniň döredilmegi üçin şert dörediň. Bu dünýäni halas etmegimiz üçin iň soňky pursadymyzdyr. Bu karary ýyllara ýa-da aýlara çenli uzaltman, çalt hereket etmegimiz gerekdir. Habarymyň düýp manysyna heniz düşünmedikler Klimat Serbursi gapylarynyň bosagasynda peýda bolanda tiz düşünerler. Meniň sözlerimi gollamaýanlar hem ýalňyşlyklaryna tiz düşünerler. Emma olaryň özleri hem we olaryň dost-ýarlary hem bu howply ýalňyşlyk üçin jogapkärçilik çekerler. Geljekki ýyllarymyzy ýitirsek, onda planetamyzyň geljegini we şonuň bilen birlikde biziň hemmämiziň ýaşaýşymyzy, janymyzy hem ýitireris. Şeýle hem men ähli adamlara, dünýädäki her bir adama ýüzlenmek isleýärin. Şu gün men, Egon Çelakýan, size ýüzlenmämde, dürli halklaryň, dinleriň ýa-da syýasy güýçleriň wekilleri hökmünde däl-de, eýsem, ýeke-täk adamzat hökmünde, bir täsin we gowşak planetada ýaşaýan raýatlar hökmünde size ýüzlenýärin. Bütewi halkara gözleg merkeziniň döredilmegini we bu halkara inisiasiýany gollamakda Ýurtlaryňyzyň ýolbaşçylaryny gollamagyňyzy haýyş edýärin. Bu diňe bir taslama däl, bu biziň umumy jogapkärçiligimiz we diri galmagymyz üçin mümkinçiligimizdir. Biz wagtymyzy dawa-jenjellerde, çaknyşyklara we bölünişiklere ýitirip bilmeris. Subutnamalara we duýduryşlara äsgermezçilik edip bilmeris. adamzadyň we her birimiziň ykbalymyza biperwaý garap bilmeris. Biz dünýäni üýtgetmeli. Munuň üçin bolsa jemgyýet hökmünde mümkin boldugyça gysga wagtyň içinde ulalan, ýetişen adamlar bolmalydyrys. Indi bäsleşigiň däl-de, hyzmatdaşlygyň wagty geldi. Biziň adamzat jemgyýetimiz adam tarapyndan döredilen agzalalygy, bölünişigi we aramyzda ýigrenji güýçlendirýän manipulýasiýalara sezewar edilýär. Bu, käbir toparlaryň ýa-da şahsyýetleriň egoist bähbitlerine ýetmek üçin edilýän oýunlary. Emma biz bu manipulýasiýalara boýun egmeli däldiris. Häzirki wagt biz tutuş adamzada howp salýan global howpuň öňünde durandyrs. Ýigrenýän goňşymyzyň öleni bilen hiç zat üýtgemez, sebäbi bizem onuň bilen birlikde öleris. Onda näme üçin biz birek-biregi ýigrenmeli? Ýok, häzir beýle zatlar üçin wagtymyz ýok. Şonuň üçin size ýüzlenýärin, geçmişdäki dawa-jenjelleri ýatdan çykaryň, hemme zady başdan başlaň. Umumy bähbit üçin işlemäge taýyn bolan adamlara goldaw beriň. Bitewi halkara gözleg merkeziniň döredilmegini gollaýan prezidentleri gollaň. Dünýäniň dürli künjeklerinden gelen alymlara dünýämizi halas etmek baradaky umumy gözleglerinde goldaw beriň. Häzir Planetamyzyň we tutuş adamzadyň durmuşynda aýgytly pursat. Geliň bu dünýäni halas etmek we geljegimizi halas etmek üçin elimizden gelenini edeliň. Sag boluň. Goý Hudaý we ylym bize ýardam etsin.